Essalowmaleýkim gadyrly türkmen watandaşlar ýurduň içinde ýaşaýan kim diňleýän eşitýän bolsa ýurduň daşynda ýaşaýan türkmen raýatlarymyz öz dogan jigilerimiz doganlarymyz ähliňize öýüňize saglyk diläp men häzir şu günki gysgaçyk Gepleşigimi geçirýän, aýdýan size ýetirjek bolýan. Bolamýanky on ikinji martda geçjek saýlaw barada bolar. Oňa şol meň öz düşünjäm, öz garaýşymy siziň dykgatyňyza ýetireýin diýdim. Şu zatlary diýmek bilen, ozal bilen-ä ine bir zat bar-da, ine şu aňyrda ýurduň içinde-de Näçe adamlar öz neme kandidaturasyny goýdular. O zatlar näme üçin goýulýa, näme üçin edilýä ol oýunlar. O zatlar köre mälim, ony biz özümiz bilýäs. O taýda hemme zat çözülen öň, näme edip näme goýmaly, kim bolýa, o zatlar çözülen o zatlar. Bolýa indi biz ne daşary ýurda gelip daşary ýurtdaky iýleşmemiz baradaky gürrüňi ýetireýin size. Olam şundan ybarat. Umumy aýdaňda ne meň düşünişim boýunça şeýleräkda. Ynha biz ne ozaly bilenä neme bir käbir zatlar aýdaýyn men öňünden-ä ýaňky Öň men birazjyk bir şu zatlara emosionalny bir neme etýädim-de, seretýädim men. Soň oturyp, turup bir pikir edip gördüm welin, hakykat ýüzüne bir emosionalny bir hereketden hiç hili neme zat ýok. Ol ýöne prosto adamyň gahary gelýän bir zada şoňňalda. Gahar diýlen zadam kapyrda. Şonam bileli. Indi men şu taýda aýtjak bolýan zadym, ozaly bilen-ä ýaňky indi şu daşary ýurtda ki daşary ýurtdaky ildeşlerimiziň öz ýaňky onlaýn neme şol saýlaw barada geçirjek bolýan saýlawlaryna men goşulýan. Goşulýan diýýäniň sebäbi sebäbi biz goşulyp şeýdip şu bir bir ýerden şol şu zatlary onlaýnam bolsa şeýdip başladykmy bu ähli zadyň başlangyjy. Şuňa biz örän begenmeli, şuň gal a neme daşary ýurt ildeşlerimiziň ýaňky şular ýaly çykyş etýänlerine. Ýöne şu taýda meni bir gyzyklandyran bir zat bar ýaňky Geldi Kärizow barada. Geldi Kärizow ne çykyş etdi, aý ýigrimi müň dollar diýdi. Ýöne şu taýda Geldi aga, ine, käbirleri ýaly men beýleki adamlary ýamanlajak bolamok. Käbirleri ýaly men berjek diýenok şol puly ýigrimi müň dollary. Ýurt bermeli diýýä her adama. Ýurt bermeli şu zatlary diýýä. O gaty dogry belläp geçýä. Men berjek diýenok-a o puly. O sebäpden ýaňky ana şol Geldi agaňam ýaňky çykyşyna şu garşy durýanlar bar. Ýöne nähili garşy durýandyr, ýöne men şolara bir gowy maslahat berjek bolýan. Ozaly bilen-ä bar-a, siziň ýüzüňizem görnenok, adyňyz kim, düşýärmiň? Ol siz eýdip ol partizançylyk bolmaýar oňňal zatdan. Ol gorkaklygyň bir alamaty. Onsoňam ol, Aýdyň geldi aga, şony beý diýip, buny bir Ol ýöne wara, ol aýdýan zatlaryny hakykat bir zada gönükdirip, hakyky bir mysal getirip, halkyň dykgatyna ýetirýär şo zatlary. Şo zatlara düşüneliň. Dogry bir kim kimi gollaýan bolsa gollasyn. Näme üçin gollamazlar? Islän adam gollap bilýär. Ýöne şol sen öz gollaýan adamyňy ýokary galdyrjak bolup beýleki adamlara sögünmäliň. Men ony diýýän ýaňky men lişni özüm ähin Geldi Käresiň tarapynda. Men Geldi Kärizowy bu gün bilmeli däl, men Geldi Kärizowy men köpräkden bäri tanýan. Şo sebäpden bar-a, men-ä in şu meň öz podpisçiklerim bar, köpem bolmasa-da, Şu dost-söwerler, ýarlar ba, telefonda gürleşýärler, meň peredaçalarmy diňleýärler. Olara-da aýtýan, eger şolar ýaly zatlara goşuljak bolsaňyz, onda ana maňa meň bilen gürleşip bilersiňiz. Men telefonumy soň aşakda men şu tesmirde ýazaryn. Açyk gürleşip bilýäňiz. Ana, meň-ä çagyryşym şu Geldi agany gollasak, bir ýalňyş bolmazmyka diýýän. Sebäbi ine geçen nemesini, Geldi agaň geçen peredaçasyny diňledim welin, çotko, ýasna hemme zady göni-göni aýdyp otyr, ýerli-ýerinde.

ýatdan çykaryp, edil häzir şu diktaturanyň garşysynda hakykatdan biz göreş alyp barýanymyzy görkezjek bolsak, onda geliň, ine, häzir şu wagt pursaty geldi şo zatlaryň. Şo zatlaryň wagty geldi. Edil şu wagt biz şu zatlary görkezip bilmesek, onda biz prosto bir ol gyrada duran, näme diýýär, gyrada bir duran bir o gurak galan agaç bar. Çala şeýdip, eliňi şeýdip goýsaň, şol agaç şatyrdap ýykylyp gidýär. Biz şoňa döneris. Men-ä in öz ýaňky meň bilen habarlaşýan, meň bilen bile şuňňary söhbetdeşlik geçirýän oglanlary şu Geldi Kärizowyň Geldi Kärizowy gollamana çagyrýan. Goý degme, hemmämiziň öýümizde toý bolup, hemmämiziň öýümizde şatlyk-şagalaň bolsun. Türkmenistanam Türkmenistan döwletimizem gül ýaly ýaşap Türkmenistan halkymyz azajyk aýaga galmaly aýaga azajyk aýaga galmaly dogry başda birazjyk kynrak bolar başda kynrak bolar ýöne şony biz ählimiz jem bolup biz ýeňip bilýäs şo zatlary Biz ýöne otaýk-butaýk pytrap, ol birek-birege men häli başda aýtdym men o zatlar barada-da. Birek-birege o zatlary goýalyň. Men-ä özüm ana şol netijä geldim. Şol sebäpden kim şu Berdimuhamedowyň garşysyna durýan bolsa, men şoň tarapdary. Ýöne öz şuňňaly onlaýn ses bermelimi? Men diňe gelläberjek, Geldi Kärizow. Men Geldi Kärizowy bir gün tanamok, köpden bäri tanaýan. Hoş, sag boluň, geljekki duşuşyklara çenli.